En schéine gudden Owend op eiser Parteileedung. Ech begréissen Iech ganz häerzlech. Ech soen Iech villmools Merci, wann Der Iech bësse konzentréiere kéint op Är ganz fei, déi DP, déi mir abaut. Dann komme mer zum Uwiesen eeben als éischt. Uwiesen ass den Andy, ech sinn de Geck, Sven Pol, de René Schmit, de Fleur Backes an den Alain. Vertrieder fir den Norden ass haut Nuecht de Claude Felgen. Vertrieder fir den Osten de Sven Canivi.

Den Sven wollt e laafend Administratives, Flyer, Festival de l'Immigration, Präsenz-Festival de l'Immigration, Meeting géint d'Lénk, Virtrag, Julia Reda zu Leipzeg an Zentrum Stammdësch-Präsenz. De Ben huet op der Gemeng geschafft.

fir eng eng Campagne ronderëm ze maachen. Dat ass allerdéngs elo vun hirer Säit net esou begeeschtert opgeholl ginn. Si proposéieren dofir e Comité de vigilance ze organiséieren, dat heescht mat esou breet wéi méiglech, dat heescht mat aner Organisatiounen a sou weider, wou een dann ënner anerem, D'Table ronde organiséiert de Camp fir d'Leit oder fir d'breet Ëffentlechkeet drop opmierksam ze maachen, wat de Moie sou do leeft. Dat ass dat, wou mir si verloossen. Dat heescht, mir géife kucke fir esou e Comité mat hinnen ze organiséieren, wann dann de Präsidium dat bei eis hei wëll verteidegen.
Ginn dozou Wuert melden?
Firwat war do d'Begeeschterung net esou grouss? Well mir et sinn, oder?
Nee, also do hunn mer eis e bëssen virgedroen. Nee, dat ass virun allem, an dat ass och elo net ganz falsch, falls mer wierklech all, also éischtens emol ass den Délai, deen net ganz glécklech ass, dat heescht, esou ëm den Zwanzegsten misst dat schonn an der Chamber, gestëmmt ginn. A bis dohinner hate mer och elo näischt Sënnvolles méi op d'Bee gestallt kritt. Dat ass déi eng Saach. Déi aner Saach ass, falls mer och e Referendum giffen ugestouss kréien, da kinnt dat och wahrscheinlech zu eisem, also zum Nodeel vun deem, wat mer eischt wëllen, geschéien. Ech kinn eng komplett aner Fro, eng komplett aner Äntwert erauskommen, wou mir eis wëlles hunn. An do gëtt nach déi, dat Zwëschestéck, dat heescht, datt d'Leit op d'Gemeng missten ënnerschreiwe goen, fir de Referendum ze kréien. An do brauch ech déi 25.000 Stëmmen. An déi 25.000 Stëmmen ass zimmlech onwahrscheinlech fir eis. déi ze mobiliséieren. Also dat heescht, dat wat herno erauskéim, géif net onbedéngt den Erwaardungen entspriechen, déi een hätt, wann een d'Campagne lancéiert. A si haten och nach mat aneren Organisatiounen am Virfeld geschwat, an do war anscheinend keng wierklech begeeschtert, fir do matzemaachen. Also fir dann do matzemaachen, well si soen,

Also a mengen Aen ass et einfach wichteg, datt mer eis als Partei egal wéi dozou positionéiert kréien. Ech mengen datt dat ass ee vun eisen Haaptuleeës. Do muss et elo net op e Referendum erauslafen, beziéiungsweise op eng Referendumscampagne erauslafen. Dem Comité de vigilance stinn ech och éischter kritesch bis ewell entgéint, mee dat ass eng aner Diskussioun. Ech denken, mir sollten eis op alle Fall als Partei iwwerleeën, wéi mer do de Bierger an där Hisiicht kënnen opmierksam maachen, kënnen op déi verschidde geféierlech Eegenheeten, déi esou eng Verfassungsännerung wierklech kann deen Ament hunn, well dat si jo keng Klengegkeeten, déi do proposéiert ginn.

Ech wëll näimen net nochmol wat haut de Fall ass, ass, Mir hunn den Noutstand an der Verfassung stoen. Deen däerf just bei internationaler Kris ausgeruff ginn. Mee si mer ganz éierlech, an der heiteger globaliséierter Welt kéinte se souguer duerch de Flüchtlingsundrang zu Lesbos zu Lëtzebuerg d'international Kris ausruffen. An eise Cours Clown de Constitution géif en do warscheinlech absolut him Recht ginn, well et wär eng Kris, international sécher, d'Eurokris war eng international Kris, d'Bankekris war eng international Kris, d'Housing Bubble war eng international Kris. Et mangelt eis net un internationale Krisen, fir dat auszeruffen. Dat heescht, ech si mer bewosst, datt et e Mëssbrauchspotential gëtt a mir sollten och dogéint sinn. D'Fro ass just, Wëlle mer Ressourcen dofir opwenden? wou en Echec an zweeërlee Hinsicht méiglech ass, deen een, mir sammele quasi guer keng Ënnerschrëften an d'Thema gëtt behandelt als wär et irrelevant, oder e sammele mer genuch Ënnerschrëften, et kënnt zum Referendum a mir géifen engem Deckel kréien. Während mir net vergiessen, den aktuelle politesche Kontext, Trumpmania, Leit, déi enger Regierung wëllen den Denkzettel verpassen, kéint fir eis schaffen, mee kann awer och komplett géint eis schaffen. Ganz éierlech, d'Risiken hannert enger Campagne sinn a mengen Aen haut net ofzeschätzen. Ech stëmmen der gréisstendeels zou, den Ëmweltengagement ass zouschlësseg. Mee och generell. Allerdéngs muss ech soen, woufir ech plädéieren, ass net onbedéngt eng Campagne fir e Referendum unzestrieben, éischter eng Campagne zur Informatioun generell. Also wierklech fir eng Inhalts a Presseoffensiv an déi Richtung ze maachen, well vum Gefill hier, an ech gesinn dat jo och deelweis an der Press, wéi och bei deem wat d'Leit soen, bei all Terroruschlag ass et ëmmer erëm dee selwechte Bruch. an ëmmer erëm dee selwechte politeschen Dréi, deen derhannert steet, fir d'Sécherheetsbedierfnes vum Bierger, wéi och ëmmer dat elo gearft ass an tatsächlech definéiert gëtt, iergendwéi ze befriddegen. An do hu mer ëmmer en zentralistesche Rietsruck, deen derhannert stécht, dee no méi Sécherheet, no méi Aschränkung vu biergerleche Rechter freet. An ech denken, dowéinst ass et noutwenneg, datt mir als Piratepartei eis elo do dergéint stellen. an op mannst mat enger Informatiounscampagne de Bierger ganz kloer bewosst maachen, wat do eigentlech geschitt.
De Punkt ass jo, also d'Haaptidee war jo am Ufank emol vu mir aus, dass mer eeben esou eng, esou e Comité géingen opsetzen, fir dass eeben déi Diskussioun iwwerhaapt lancéiert gëtt.

Ze soe mer, dann huele mer déi Moyene, déi mer hunn, an déi hu mer halt fir de fir déi Referendumsdéngs auszeruffen. Mir kréien ni am Liewen déi 25.000 Ënnerschrëften zesummen, ass mir méi bewosst wéi warscheinlech eeler aneren, wat ech net weess. Mee et geet einfach just drëms, fir halt eppes ze maachen, wou mir dovun iwwerzeegt sinn, dass et am Fong geholl dat Richtegt ass.

Et riskéiert ëmmer, dass et Ressourcen ofzitt vun engem fir e Comité um Liewen ze halen, een ausserhalb vun enger Parteiorganisatioun, nach erëm Ressourcë frësst vu Leit, déi schonn dënn gestreckt sinn, wou ee seet, firwat soll ech mer dann och nach dënschdesowes e Comité undoen, wann ech méindesowes an der Partei sinn, mëttwochs sinn ech um Sport, donneschdes. Ginn ech mat de Kolleegen de Jour fix eppes drénken? Freides sinn ech um Sport, de Weekend sinn ech fir d'Partei a fir de Sport ënnerwee. Firwat sollt ech mer mäi fräien Dënschden nach mat engem Comité de vigilance vollhuelen? Ech ginn dat als ee Beispill. Ech mengen, jiddweree vun eis huet Kalenneren, déi vollgeprafft si mat alle méiglechen Aktivitéiten. An et wäert sécherlech net méi einfach ginn doduerch, datt. datt mer eis soen, okay, gutt, komm mir maachen nach e Comité. Wat ee sollt maachen, ass eng Ëffentlechkeetscampagne. Ech stelle mer do vir, fir d'Konsequenze vum Noutstandsparagraf kënnen ze visualiséieren, dat als eng Serie, wëssen, wéi mer dat gemaach hu während den Europawahlen, Merci Europa oder Merci EU, wéi se ee mer als Hashtag etabléiert haten.

A grad am Kontext mam Panama Leaks, mam Panama Papers, pardon, no LuxLeaks, no haut am Kontext wou an der Tierkei mol sou grad eben hire ganzen RNPP an den Internet gestallt ginn ass, ginn et genuch Themen fir eis fir unzegräifen a genuch Konsequenzen, déi mer kënnen op d'Mauer molen, déi.

Da war et eben dat, wat ech kënne mer frou sinn, datt näischt geschitt ass. Dat ass e bësse meng Positioun. Ech gesinn awer elo wierklech net an, massiv Ressourcen an de Comité de vigilance ze stiechen. Wann do eng Persoun vun eis sech wëllt dohannert setzen, dat organiséiert, koordinéieren, gären. Mir hunn dozou och, meng ech, de Support vun der Partei. Mee als dat elo als Partei offiziell ze starten, ze geréieren, dee sinn ech net volontéiert. Wann dee Comité de vigilance sech eng Kéier wëllt hei treffen, ass dat fir mech kee Problem. Mee jo.
Dee Comité de vigilance ass just fir eng Informatiounscampagne.
Jo, et ass d'Fro, ween am René senger Project Management Method, ween ass responsabel fir déi ze definéieren a bis wéini sinn déi éischt Deliverables.
Also ech schätzen den Opwand fir d'Planung vun der Campagne op eng bis annerhallef Stonn Aarbecht. Mir hunn d'Erfahrung mat de Maquetten, mir hunn eng Corporate Identity mëttlerweil, déi. Déi Maquette gëtt erméiglecht fir Saachen relativ séier ze maachen, grad wann et Biller, also ech stelle mer et wierklech wéi d'Merzi EU-Campagne vir, eng Foto, e prägnant Text drop, als Titelzeil en eise Logo, bam, raus, net méi.

jo, ech kann et maachen. Wann nach een oder zwee dobäi hëllefen, gär. Flott wéi se op kee komm ass. Andy Sven Claude Deliverables 5 bis 10 prägnant Sätz mat Biller ënnerluet.

Kucken, wéi beispillsweis wéi eng Reserv gestëmmt hunn, muss mer do den Ufanksmontant, also de Findber vun deem, wat mer bis elo eigentlech hunn, wëlle schonn an déi Reserv setzen. Dat meng ech eng keng keng schlecht Iddi. Dann, wat fir mech nach wichteg wier, wier festzehalen, dass, also woufir dann déi Reserv iwwerhaapt benotzt ka ginn dono. Well just eng Reserv ze hunn, dat mécht jo kee Sënn. muss jo och iergendwéi soe kënnen, woufir wëlle mer dann déi Suen iwwerhaapt halen, Beispill Wahlkampf, an dann halt nach festleeën, ob Bezierker nach kënnen extra Gelder ufroen an wann jo, zu wéi engen Zwecker. Also falls hinnen déi Suen, déi se souwisou kréien, an d'Duer géinge goen, ob si dann kënnen do nach Suen nofroen a wann jo,

Dat muss mer endlech elo ofgeschléckt ginn, dat ass administrativ Aarbecht. Top 4, LuxLeaks, De Claude huet eng PM preparéiert, déi soll virum Prozess vum Deltour

Wéi een iwwregens gerechent huet, heescht dat, datt dat ronn 256 Kilobyte pro Dokument mécht, wat eng relativ raisonnabel Kompressioun ass vun Donnéeën. Et sinn also net nëmmen einfach Scannen, wéi beim Här Deltour dat de Fall war, mee et sinn tatsächlech Textdokumenter gréisstendeels, well dat ganz méi

souwisou schlecht fannt, datt en iwwerhaapt fir Geriicht kënnt, well en dat als aner Whistleblower vläit souwisou scho virdrun dovun ofhält, aktiv ze ginn, selwer Saachen opzeleeën. Do kann een och vläit den Tweet, deen den Edward Snowden gëschter gemaach huet, zitéieren, deen e geschriwwen huet. Dat hunn ech richteg flott fonnt. Wien hat geschriwwen? Courage is contagious. An ech menge genau dat soll d'Ausso sinn. Mir wäerten an Zukunft ëmmer méi Whistleblower hunn, an dat, wat hei opgefouert gëtt, den Deltour, ass d'Pressefräiheet a Gefor bréngen, well wa kee Whistleblower méi der Press wëllt eppes stiechen, da gëtt et ëmmer méi schwéier. An grad wann ee kuckt, wéi de SIP elo nei organiséiert ginn ass, mat engem PR. De Mann virun all Minister a virun all virun all Beamten op de Ministèren, déi een net nëmmen nach däerf duerch PR Beamten uschwätzen, dann gëtt dat natierlech zu engem Challenge, wa keng primär Sourcë méi zur Verfügung stinn. Deementspriechend géif ech do definitiv.

Genau.
Also just den Beschloss ass, de Flëpp këmmert sech drëm erauszefannen, sollte mer fir déi déi matginn en T-Shirt maachen, Whistleblowing is not a crime.

Eis Ausso ass, et soll kee Crime sinn. An hannen um Récken, ma dass d'Enquête vu Antoine Deltour maachen an dann.

Ausser et erwënscht een eppes. Mee et ass esou, Kuerzfassung, esou wéi mer eis dat virgestallt hunn, e VPN-Ubidder zu Lëtzebuerg ze domiciliéieren, deen näischt loggt, ass méiglech. Bësse méi wäit ausgefouert, Mir brauche warscheinlech keng Autorisatioun vun der ILR. Hien recommandéiert eis awer, d'ILR ze kontaktéieren an dat dann. Gespréich mat hinnen ze klären, ob an an engem Ort oder net. D'Autorisation d'établissement geet eng Autorisation de commerce duer. Dat heescht, mir brauchen iergendeen, eng Première Residence Gérant. Mir kënnen natierlech do Moss Fontaine froen, ob se eis de Gérant bestellen, mee ass vläicht am Moment suboptimal. Dat eenzegt wat eben am Gesetz steet ass, mir mussen als Firma, wa mir Kenntnis kréien, datt en Utilisateur eppes Illegales mécht, musse mir dat illegaalt Verhalen ënnerbannen.
Mir selwer mat ënnerbannen. Jo.
Wa mir et gewuer ginn. Wa mir gewuer ginn. Iwwert Iech alles verschlësselt driwwer ginn. Kuck wann du se mengs.
Dat ass d'Fro. Ech weess net wéi et an engem VPN. Méiglech ass, wann et eng Shared IP-Adress ass, déi erausgeet, nozevollzéie wéi een Utilisateur wat gemaach huet. Dat ass e bësse wéi bei Tor. Mir kënne vläicht nach novollzéien, datt een Utilisateur zu engem Zäitpunkt X ageloggt war. Dat géif ech och loggen. Ech géif awer net loggen.